Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuçe dorogiý Türkmenistancy Iki müň ýigriminji ýyl tamamlanyp gelýär indi bi Türkmenistanyň içinde daşynda umumy syýasy nähili güýçler döräp Nähili bular öz arasynda hereketi bar? Onnoň bulaň haýsysy hakykatdanam bi diktatura garşy göreşýä? Haýsysy bular ýaňky milletiň arkasyny tutan kişi bolup, haýsysy hakykatda bular halkyň garşysyna işleýä? Halkyň peýdasyna işlemeýänem kän olaň içinde. Şuny men öz bilişime görä, ýaňky men şu zatlary öz düşünişime görä, göz ýetirişime görä men şuny düşündireýin. Ine, iki günmi, üç günmi ozal şo Zoom diýip bir ýaňky neme açypdyrlar bular, bir zomboýaşik açypdyrlar. E oň içinde-de bir topar ýaňky şol Türkiýede oturan bar. Bulaň içinde-de ýolbaşçy bolup indi sahna çykan täze, köpden bäri görünmeýän öz esasy öz başyna işläp ýören Ak welsapar, Akmuhammet Jumaýew diýilýän adam. Men bul adamyny nähili tanýandygymy soň düşündirerin, ýöne şul adam bilimli, sowatly, elbetde, ýazyjydyr, ýene-de şoňa meňzeşdir bolun, ýöne meň öz düşünjäme görä, özüňki bitsin, iliňki ýitsin diýilýän adam, meň düşünjäm. Oň sebäplerini düşündireýin. Şol togsan birinji, togsanjy, segsen dokuzynjy ýyllarda men diýdim-ä, şol agzybirlik dörýär, men Gökdepäň gapdalyndan geçemde görýärdim adamlary diýip, men ozalam bir agzapdym. Şolaň içinde Ak Welsaparam bar, şol ýaňky agzybirlik diýilýän edarada. Bular indi gyssap durlar bi harambaşyny, o wagt ol entäk harambaşam däl, ol Saparmyrat Ataýewiç Nyýazow ol indi bir CK-nyň ýolbaşçysy bolan adam, aýratyn bir özbaşyna bir döwlet hökmünde ýaňky bir bolup bolmaka şo töwereklerde bu çykýar welin, bular muny gysýarlar, agzybirlik topary. Muň ugruny nähili tapdy Nyýazow bi, kimde kim şol agzybirlikden çyksa, şoňa islesärä maşyn berýän, Žiguli maşyn öýdýän şo wagt. Ýoga-da şol bir kitap ýazjak bolsa ýa-da bir kitaby ýazylan taýýar kitap bolsa şony çap edip bereýin diýip ýaňky boýun alýar welin agzybirlikde gezip ýören Akmuhammet Jumaýew togsan birinji ýylda şol agzybirlikden çykýar, kitabyny çap edýär-de, ýene togsan ikinji ýylda agzybirlige girýär. Elbetde, bir belli elbetde, belli derejede bir ugurtapyjylykdyr ýa ýene şoňa meňzeş diýip ýanasaň hem bolýar ony, ýöne syýasy gapma-garşylykda bir tutanýerlilik, Prinsip diýlen mesele bar. Ine, meň üçin şol adam ikoýn etmäge taýar adam bolup galdy. Indi men bärik geldim, göçdük, nemetdik, ine, bir gün görsem, maňa feýsbukda dostluga ýaňky, ine, Ak welsapar ýazýar, ýaňky kabul etmegini dileg edýär diýip, ýaňky haýyşt bilen, şol ýazylýar-da feýsbukda. Menem muny kabul etdim. Iki müň on bäşde geldik. Iki müň on altydamy, iki müň on ýedidemi şeýleräkdi. Muny kabul etdim, ol salamam ýok, seligem ýok. Aý, bu ýagdaýyň nähili? Hany sag-aman geldiňizmi? Gözüň aýdyňmy? diýip. Onnoň menem ýaňky Ýene-de bir men bilýänä muň asly marylygyny onnoň ýaňky marydan ýene-de başga oglanlar bar ýaňky aý sen nä şü ak welsapar bilen gürleşäýseň edäýseň men nämäni gürleşeýin diýdim. Ol maňa bir salawmaleýkim sagaman geldiňmi gözüň aýdyň diýmäni oňarmady men nämäni gürleşeýin ol adam bilen diýdim. Ol meň bilen eýýäm intäk int men gelip gelmäkä meň bilen telpek dawasyny edip ýören adam bilen men nämesini gürleşeýin oň bilen. Ondan ýaňky muny ýene-de bir ýyldan ýene-de bi dostluga girýär bi. Ýene-de kabul etdim muny. Ondan o wagt men dogrusy Halmyrat bilen bileräk işleşýärdik. Men indi bilemak aby ýurt daşyndaky ýagdaýy bilemak bulaň nähili nämedigini öz arasynda nähili bulaň gatnaşygy bardygyny köplenç bilemak onnoň bu diýdim bir näme dostluga girýärde bir salamam ýok seligem ýok näme üçin ol diýdi ýazylanda meň dostlarymyň içinde geldi kärizem bar Ýa-da Halmyrat Söýün, ýa-da ýene-de diýeli şol Berdimuhammedow, ýa şoňa meňzeş diýip edýän bolaýmasa, ýogsam näme üçin etsin ol diýdi. Şoň bilenem men muny çyzdym-da pozdum bul adamyny. Bu zatlaram hiç welin, indi şol bular zoom geçirip dur, şol on-ýigrimi adamyň içinde men bolmanda şolaryň bäş-altysyny tanýan. Bäş-altysyny tanýan, özem meň bilen işleşenlerem bar, meň bilen habarlaşyp ýörenlerem bar. Onnoň aňyrda bular otyrlar, nä jemleşip otyrlar. Ýöne şol Zoom-yň ahyry umumy şeýle daşyndan seredeňde bir näme bir bir topar adam ol ýöne ol köplük Köplük dogry bir ol köpelýän hili bir köp adam ýalak görünýä bolýn ýöne pikir şol bir pikirler ýeniňde şol aý ony edeliň aý şol agzybirlik aý beýleki ýene şolar şol bulara bir ýaňky hem hakyly öwredýä hem ýaňky bulary ýaňky bir ugrukdyrýan adam ondan muň gapdalynada ýaňky bir Bir bir täze gahryman hökmünde ýene-de bir gelin gyzam otyr, ýaňkawta gelinem otyr, ýaňky na bir ýaňky şol bu bu meselelerde şol ýaňky bir esasy şol sagalýeniýalak. Bir hytaý alym bir wagt ýaňky bir dana söz aýtdy. Bir milliard siňegem meni hiç haçan ynandyryp bilmez şol gonup duran pohunyň tagamlydygyna. Ol san bilen çözülýän mesele däl. Ol esasy kim öňe çykypdyr, bu ýaňky ol hil bilen çözülýän mesele. Şo taýda ýygnalan adamlar kim? Şol oturanlaň köpüsi şo taýda şol ýurduň, köpüsi däl, ählisi ýurduň içine girme niýeti ýok, sebäbi olar eýýam aňryk çykan, olardan peýda ýok. Ine şol edilýän emel nämäni ol bir iş edilen hökmünde görkezilýärde nu lokan iş aý nä ýygnanyşýas edýäs ýöne şu edilen işleň hemmesi bi syýasy taýdan hemem ýaňky taktika strategiýa taýdan bi ýaňky ol hakyky iş bitirjek adamlaň işi dälde bular. Bir obaň daşynda agşam ara şagallar üýşüp näçe uwlanda-da, şol towukketekdäki towuklaram mara üýtgänakdyr, ukusyndan açylanak. Gapdalynda bir alabaý bolsa. Emma möjek girse duw-dagyny edýär, bir, bir müň goýun-sürini duw-dagyny edibilýär. Çopanlar üç günläp ýygnap bilenok. Mesele şol, oň üçin türkmenler soraýara, gurtmy tilki? Bular tilki şagal ýalak daşyndan gygyryp ýöreni bilen, aý biz näme etdik, zum etdik, beýleki etdik diýýärler. Etseňiz edipsiňiz we siz ýurduň içine girip biljek ýaly. Ýurda sizden näme, heý size haýyr barmy? Biri-biriňiziň öňünde otyrsyňyz, hakyl satyp otyrsyňyz. A giriň-de ýurduň içine, siz tanalman duran adamlar. Eger-de siz şo derejede ýeten bolsaňyz, paýhasyňyz, bilimiňiz, özüňize bolan siziň bar ynamyňyz bar bolsa, ýurda kömek etjegiňiz çyn bolsa, näme üçin siz özüňizi tanadyp otyrsyňyz o taýda? Näme hakda gürrüň edýäňiz, näme üýtgeşik gürrüň edildi şo taýda? Hiç zat ýog-a, dogry dälmi? Şeýle seretseň, hiç zat ýok. Näme üçin edilýär? Bulaň hemmesi şol şo taýda oturan gelin şo edil şoňky ýala, bular şol daşary ýurta gaçyp atal galjak bolýarlar. Maňa kän ýazýarlar, kän bize maňa jaň edip duranlaram bar. Maňa gös-göni ol üç aýlap oturyp o da neme daşary ýurtdan şo gaçybatal galan bolsa, men alty aýam oturdym, ol gahryman bolsa, men iki sapar gahryman diýip göni ýüzüme gülüp diýýämi nädip diýýänä diýýän bilemok, ýöne alty aý oturan ekän o taýda ýaňky bu neme nemeleriň deportasionnyý lagerda. Kän-ä oňňalak. Onnoňam ol bilkastlaýyn edilen iş-ä ol. Meň öz düşünjäme şeýle. Ýöne men özüm iki müň onunjy ýyl däl, iki müň on törünji ýylda daşary ýurt pasporty aldym. Eger-de bul aýal on ýyl bäri ýurt daşynda, Türkiýede gezip ýören bolsa, onda näme sen bu iki müň on törde çenli dört sapar-a gelip-gidip bilýäň sen? Näme bu adamlary beýtdirip aýmyna giriblema goýbermediler, arkaýyn girip çykýarlar. Iki müň on törde çenli pasportym men özüm iki müň on törünji ýylyň maşgalam bilen alan pasportym daşary ýurt pasport. Kim üçin bu ýalan gürrüň? Meň iň çekinýänim, iň ýigrenýänim ýalan gürrüň. Ýalan gürrüň. Ýalan gürrüň gapdalyna. Onnoň bu ýalan gürrüň gapdalynam gelýärler, kömekleşýärler, aý ine biz nä şuň ýaly kömek etjek diýýärler welin, aňyrdan mara ol bok maşynyň ýaňky turbasy ýalak agzyny açyp biri gygyryp otyra. Bilemok, ejesi näme, roddomy ýetmän eşek ýatakda bir burgusy tutup neme edipdirmi, ol azan ýerine aňyryp duran eşegiň sesini eşidipdirmi, hä? Göbeginiň ýa göbek ganynyň niräk damanyny bilemäk ol haramzada diýen bolup, aý ine, şu kömek etmedi diýip. Indi oňa kimdigini bilýä soň men Täjigül bilen, Täjigül Begmäde bilen Annadurda ýüzlenesim gelýä. Biz, bize ýüzlenen adamlar siz bilen birleşdirmedikmi? Näme üçin oňa siz durov dur bul adamlar eger ýüzlenseň şu biz bilen-de habarlaşdylar biz bilen gürleşdiren adamlar bar diýip näme üçin aýtmadyňyz? Ýa size-de hoş ýaraýamy şo gürrüň? Men kim hakdaky gürrüň edýän? Bi eýranly bar-a ol düýeji diýýäňiz ony men-ä ony dälije diýen bolup ýördüm bolýan ol öz eýranly garyndaşlary muň Öz arasynam muny gaty ýazgarýan ekenler. Sen näme üçin aýdaňak oňalyk lakamyň bardygyny? Gowy lakamyň bar-a seň, Muhokantuşka diýip. Hä? O sen näme-ow adamlary beýtirip haramzada diýen bolup ýörsüň? A sen haramzadaň kimdigini bilýänsiň-a, sen özüň eýranly şazadaň kimdigini bilýän bolsaň, şol şahyň nesli diýilýän bolsa, haram diýilýän diýmek ejesi aýagyny egri basan adam bolýa-da. Sen maňa şony diýýäňmi? Sen meň ejemi tanýaňmy? Hä? Sen menä men bolyn sen iň märkisi bara haram daga diýmägede hakyň ýoga. Men siziň hemmäňize aýdýan ýigitler siz haramguly diýmägede hakyňyz ýok. Sebäbi Gurbanguly bolýan bolsa oň öz ady. Oň ýerine haram diýýän bolsaňyz siz eýýam diňe o däl oň ejesine-de nime diýýäňiz. Ol türkmençilikde-de, musulmançylykda-da aýyp mesele bi. Muny beýtirip diýip ýörmeli däl-ä. Ondan meň aýtjak bolýan zadym bu ýaňky Muhokantuşka diýilýän beýtirip haramzada diýip sen gürlýäň welin, sen onda hiç bi öz şu wagt haramzada diýýän adam, şol sözi ulanýan adam gaty anyk düşünýän ýeri bar-a. Eger şol şo sözi diýse, seň öz ejeň jelep ýa seň öz bajyň jelep diýiljegi belli-ä, loly, künti diýmegi mümkin-ä, dogry dämi? Ol sen eger-de biriniň namysyna degýän bolsaň, sen şo gürrüňlere, şo gürrüňlere, şo gürrüňleri eşitmäge boýun alykdyň bildirdýä-dä. Onda sen diýmek şol derejede öz ejeňi, aýal doganyň, gyzyňy, maşgalaňy, hä, ýedi pyşdy tohum-tijiň, aýal-eftatlaň hemmesine şeýtrip göwnüň ýetmän şolardan geçip, şoň üçin arkaýyn şu sözleri ulanyp bilýäňmi? Onuňam ýüzüne tüýkür, näme edýän bolup sen? Heý, zyrrykdun! Sen tüýkür bilýäňmi? Näme adamlary küşgüräň? Gel, özüň etsene şony! Gel, özüň sen şony et, eliňden gelýän bolsa. Hä? Ýöne sen hiç haçan gelmersiň! Sen zyrryk-a! Sen bizdun konçenny, men orsçalap aýdaýyn saňa. Zyrrtdun. Eýrandan gaçdyň, bärde gaçdyň. Wagtynda. Gel sen bolmasa ogluňam al özüň bilen. Iki bolup gelseňizläň. Ýöne ogluňam gelmez, ögluň, ogluňam özüň ýalak. Zyrrtdun. Düşnüklimi? Ogluňam däl. Şu ortada gygyryp ýörenleň haýsysyna göwnüň ýetýän bolsa, nä men gidýän seň bilen, nä agam nä şeý diýdi, men gidýän, şu haýsysyna göwnüň ýeter, ýetýän bolsa getir şolary. Gel ara men göreýin sen nähili tüýkürebilýän bolsaň. Ýöne goşa pampersiňi geý. Onda bahana tapma, Aý, wagtynda tualet tapmadym diýip. Indi bärde bir meselä geçýäs, saýýanka haram diýilýän söz, ine, diňe bira şol adam, men ol adamam diýer ýaly däl-de, bira şol ýaňky Muhokantuşka ulanýar, haramzat, haramzada diýilýän sözi. Buram, ine, häzir täze şol ýaňky bir nemeden çykdy, bi ýaňky, Hökümet tarapdan ýöne özem men öz başyma näme diýen bolýa ol Şatlyk Şyhyýew diýýä ol ona oglanlar Satlyk Krl diýýäler oňa. Bira aýal eftada biram ýaňky ýetime bir aňsat dällä bir zat diýmek ony diýesimem gelenok sebäbi ýöne men saňa bir zat aýdaýyn. Sen ol halk duşmany haramzada diýip gurulýaň welin, sen ozal-a eneň-ataň ýok, ýetim. Indem halkyňy satdyň. Sen ony bilmän edeňak. Hä? It ýyrgyryşyny eden bolup, ondan bärde batyrsyran bolup ýörsüň. Ol haramzada diýilýän sözi ulanýan adamlar, ol diňe bize degişli däl-ä, ol ýaňky ol kime diýýänem bolsa, oň ejesiniň namysy diňe bir adama oň bir topar çagasy bardyr. Elbetde, biz bar-a ýaňky bir ynsanlaryň hak-hukuklaryny goraýan adam hökmünde, Bir diýsek şu sözümizi diýeris. Ýöne onuň bir topar adam bar-a ejem diýip ýören bar oňa. Ha? Gelnejem diýip sylap, hormatlap ýören bar. Ha, ötüp giden adam, oň dogan-garyndaşlary bar. Sen beýtdirip görene beýtdirip haramzada diýen bolup ýörseňiz, onuň soňa waka ýöne bar-a. Öýden çykanyňyzda şo kelemäňizi çöwrüp çykarmaga ertersiňiz özüňizi, sebäbi türkmençilik diýilýän zat gutaran aga. Hä? Namysly ýigitler kändir. Dogry biz kanuna boýun alýas, kanun bilen ýöräs durmuşda. Ýöne her hili adam bara. Hemmesine biz jogap beribilemiz aga. Kirli satlyk men saňa diýen. Sen ýöne bu wagt süýji durmuş tapdyňda şeýtirip gürläp ýörsüň. Oňa muňa at dakan bolup ýörsüň. Pidafil syran bolup ýörsüň aňyrda biriniň çagasyna bara at dakan bolup. Men ony ol bar ol pylanyň çagasy diýip diýemok. Sen ýöne nemäňi çyzyňdan çykýaň. Sen iru giç bara bir şu hökümet sowlan güni dünýede hiç ýerde bukulybam bilmersiň. Gelensoňam barjak ýeriň belli. Ol köp Türkmenistanyň togsan bäş prosent milletiniň geçen ýerinden senem geçmeli borsuň. Şo tap baraňda günüň nähili bor, pikir et. Seň bu çykyşlaň, bu aýdýan sözleň Ol haramdag Berdimuhamedede gaýrat ýok. Ol belimi, belimi ugratdy beýläk. Onam bar-a, sakuwladyk goýduk. Indem ondan-mundan mara ugradan bolup ýör, adamsyny şeýtirip bulaşdyrjak bolýar. Hakykatda bolsa näme ol? A senem şoň adamsa. Ýöne hökümet gyradamyşyn, dälmişin, ol diýenak, ol halk duşmanam diýenak, ol haramzada-da diýenak. Şu näme diýýän bolsaň, kirli, Saňa diýen şony. Şu näme diýen bolsaň şol haramdaga diýdigiňdir. Diňe şoňa. Düşnüklimi? Ondaňam bar-a ol türkmençilikde bar-a bir erbet-erbet ýagdaýlar bar-a bu zatlaryň seň bir gürlýän zatlaňdan bar-a ol biriniň çagasyna beýtdirip diýen bolup ýa-da biriniň ejesine ol näme haram beýleki diýip ýörseň Ol bir Hudaý saklasyn-a, ol, ol, ol bir nirden tapýaňyz o gürrüňi? Hakyky türkmen bolýanmasaň, o gürrüňlerden ol köne döwürde ganyň ysy gelýän gürrüň-ä ol. Bu döwürde-de bar-a, ol hemme kişi edil biz ýalak bar-a, kanun, ýaňky ynsan hak-hukuklary diýip ýören-ä, ol kelle gyzmarak adamyň üstünden barsaňyz, Oň onuň gürrüň başga hili bolýar-a ol. Ol ondan ol senden başga hili sorar ony. Ha? Sen özüň şoň ýanyna bar-a bir gelin ýazjak bolup mymyldar ýörersiň. Oň üçin muň bilen ýol almar, neme? Haramdag Berdimuhamedow, men saňa diýýän, sen bujaga şymyrlaň bilen bar-a, beýtdirip adamlaň bar-a, namysyna degerin, beýtdirip bulary neme ederin? Ikisem saňa işleýär. O muhokantuşka-da, o ýaňky satlyk kirlem, oň daşyndakylaram. Bulaňam daşyndakylary. Geçen ýyl Dört aýlap Berdimuhamedow öldi diýip orta sag gürrüňi salan kim? Hä? O haramdag Berdimuhamedow ölüpdir diýip muny üç aýlap, dört aýlap, aý öli dirimi, aý poçka gidipdir, ýaş gyz näme. Ony eden sen näme? Akmuhammet, men Ak Welsapar-a diýjekkäl saňa, sen ol, ol seň ol ýazyjy psewdonimiňmi, näme ol, men bilemak men ony. Ýöne sen o gürrüňi nireden aldyň? Men bir küşt sapar çykyş etdim. Onnoňam o taýda bar-a, daşyňa bir topary bar-a, üýşüren bolup, kakdyran bolup, Ol biz oňarak diýjek bolsa gijesi ýatmaz ýalagam edibilýäs. Aý näme edibilýäs näme, näme edibilýäň sen? Edibilýän bolsaň näme üçin gaçdyň ýurt içinden? Ýigrimi alty ýyl diýýäň sen o taýda. Hä? Ýigrimi alty ýylda näme iş etdiň? Bar edýän gürrüňem ýalan. Žadan Hramow Umnow. Daşyňdakylaňam hemmesi şony. Siziň içiňizde kim gördi şolary? Umnow iki müň dokuzynjy ýylda öldi. Žadan geçen ýyldan bäri aýagyna şol nemedenmi näme, aprelem näme, bilemok, dirimi, ölümi ony bilemok. Onnoňam haýsyňyz bilýäňiz şony? Ony bilýän adamlaryň içinde Orazow, Hanamow, Kim bar ýenede? Men bilýän ony. Hramow diýilýän adam, Žadan diýilýän adam. Olar gapyguly. Men ozalam aýtdym. Her ýyl at çapyşyk geçýärdi. At çapyşykda-da ýaňky arap şeýhi şoň ýaňky bi haram maşyn atlaryna şol baýrak goýýardy, on müň dollar. Şo taýda on at bolsa, onusam şoňky, şo ahyry utýan atam ýene-de şoňky. Men şol on müň dollary ýylla getirýärdim, dört ýyl işläbem. Radan diýilýän adam şol CK-a girseň, CK-a gireňsoň köne jaýyna girseň, çepe öwrülip ýene-de bir saga öwrülseň, giňligi-ä bir üç metr, uzynlygam dört metr jaý. Biram köne stol dur, üstünde-de bir seýf dur. Men muň ýanyna gelýän, salamlaşýan, wot şuňalak, şuňalak, ýa şulyň aty nä, şunyň aty nä, barlaň alyň, şony açar bilen açyp, i maňa şol puly şo paçkany okla diýýär. A bir ýyl şeýle eken, men onuň, be, be, bu näme üçin beýdýärkä diýdim. A muň belasy bar-a, şol paçkada şoň barmagynyň yzy galmasyn, onnoň nireden, kim kimden gorkýamyşyn. Kim meni ynany men ol adamlary gördüm-ä dogry elbetde bal tutan barmagyny ýalar. Olar oň ýanyndan bar-a gur darkasyndan guş doýar. Olar günde çalyşylýan adam däl gapy gul diýilýän olara gaty kän zat ynanylýar. Näme diýjek bolýaňyz Hramow, Žadan olar näme Türkmenistanyň nebit gazynyň pulyny paýlaşýamy? Hä? Ol meni häzir biri bilen şo duşuşdyrjak bolsa şoň üstünden alar menden elli müň dollar, ýüz müň dollar. Mümkin. Ýa-da bir ýerden bir firmany getirse dogry ony etmegi mümkin. Ýöne esasy pul ondan gelýämi? Näme üçin milleti sen Akmuhammet Sen başlyklaýyn. Daşyňdakylaram bar-a, o Myrat Gurban diýýä, o Birmingemiň o hor kullap ýören ene doňuzy bar. Ondan ýaňky galanlaram bi täze ýanyňy zat-a düýn gelipdir bir ýerden, üç aý oturypdyr nämede, ýaňky bi deportasiony lagede. Şeýlemi, sen Žadany bilýäňmi? Hramymy bilýäňmi? Ýöne bärde esasy mesele nirede? Men şony sorajak bolýan sizden. Näme üçin bir nyşanyň ýerine dört nyşan goýýaňyz? Hä? Näme üçin siz bara, aý bi harammaşam, haramdagym bular, aý bular türkmen bular erbedem däl welin, şu gapdalynda bara şuň bir üç-dört sany ýewreý bar diýjek bolýaňyz? Hä? Näme ol samsyk owelda näme üçin edýäniňiz? Akmuhammet sen näme üçin edýäň ony? Kim bilen bassaşlyk edip ýörsüň? Mesele şonda diýjek bolýaňmy? Sen haçan gördüň olary? Ýurt içinden ýigrimi alty ýyl bolup çykanyma diýen bolup ýörsüň. Ýöne Döwlet. Döwlet, biz ikimiz tanyş-a, men bir ýyl dagy seň bilen gürleşdim. Sen näme sesiňi çykarmadyň maňa, muň daýyň bardygyny, hä? Muň beýle syýasy höwesiňiň bardygyny, ambisiýalaryňyň bardygyny näme üçin aýtmadyň maňa? Aý, u mňa wot ýeýs on wot dýadýa, on wot eto, tekwando näme, ýa näme diýýäňmi sen, hä? Onda sen kim kime işläpdiň sen? Dogry maňa bir topar zatlar aýtdyň sen. Onuň egerde sen ýada diýelim Myradyň özi. Myratdan soradym. Myrat men senden soradym. Sen Bäherdenli diýdiň näme diýdiň? Men senden soradym Myrat sen Bäherdenli bolsaň kakaň nireli? Aý şony biremat diýdi ýaňky şol Ýetimdi şolar şo detdomda ösdi diýen. A maňa tapawudy näme Istanbulda bolanda näme? Ha? Sen näme beýle otaýdyň sen o kakaň Bäherdenli, ejem nämeli oň tapawudy näme? Näme üçin ýalan sözleýäň? Men nädip ynanaýyn saňa sen byssymylla birinji ädimiňden maňa ýalyn sözleýän bolsaň. Näme üçin men saňa ynanaýyn. Onuňam ýöne ynanmak dälä men sen meň bilen biznese çagyraň aga meni bärde o ýazan bolup ýörsüň näme ozal bir bir düşnüksizlik bolsada ýaňky bir bir neme biri birimiň neme etmäliň bir oňuşalyň ýaňky bir eýleräk beýleräk bolanam bolsa ýaňky bir Hawa, bir iş üçin muny neme edeliň diýen bolýaň. Saňa janyňy alyp gitmeli. Bu oturanlar bar-a, olar saňa janyny almaly. Ýöne olar etmez ony, olar sebäbi eýýäm olar ýurduň daşyna galmaly. Olar ýüzüni açypdyr. Olar-a ýurduň daşynda galmaly. A sen näme etjek bolýaň? Sen näme üçin çagyrýaň? Ha sen men özüm şuňalak işleri geçirdim men bilýäna stalin döwrüniň gürrüňini edýäň sen kakaň detdomda bolanda dogrymy stalin döwrüniň ýagdaýy şo taýda kon zawodlarda egerde bir baýtaly bir höwrata çekilýän bolsa bäş adamdan ybarat Ýörite şoňa bir neme kollegialny gol çekip duran adam bar, komissiýa. Bir baýtaly çekjek bolsa. Hä, o çaga bir ýerden geler-de bilinmezmi ol? Ondan men nähili ynanaýyn saňa? O çykýaňda bar aňyrda Amerikada bir näme ýaňky görkediň. Berdimuhamedow ölüpdir çelinç diýen bolup dursuň. Aý nä biz nä çykardyk näme çyka a bolupdyr çykaran bolsaňyz deportasionny lagerden çykardyňyz howwa näme oňa ondan syýasy gaçyp atalga berdilermi ony türkiýe seretmeli dogry dämi berermi bermezmi belli däl. Menne maňa jaň edip menden sorap ýören ine ä näme üçin ola şeýtdi a bizem şeýtsek bizem gaýtjak kä diýip göni aýdýan adamlar bar. Entäk entäk şol şol maşgala entäk hiç ýerden syýasy gaçybatal galanok. Oň aljagy almajagam belli däl. Ýöne siziň öňüňize bular ne nämäni eden bolýalar. Üç-dört sany adam üýşýäler. Sözi geçmedi we indi bulara baýdak gerek. Baýdak diýip tutunýany şol ýaňky lagerde oturan gelin. A bolýa? Bolýa, berekella. Onda näme, bi galanlar nämäň, ne, galanlaryň nämesi pes senden? Olara-da beriň dabynda, olara-da kömek ediň. Siz ony bärik goşduňyz-da bar-a, indem özüňiz ony baýdak tutunan bolup, aý, gahryman! Men çynym bilen aýdýan, mende bar-a, ine, alty aý oturyp çykan oglan bar. Iki sapar gahrymany beriň şoňa. Ha? Maňa tapawudy ýok. Siz başyňyza täç ediň ony. Men ony tanamak. Onuň ýalak bir milliona golaý, iki milliona golaý adam gezip ýör Türkiýede. Oň üýtgeşik eden zady barmy? Näme edipdir şo ta deportasion lagerde oturyp çykdy. Ony marafondan bäri didip barýaňyz näme üçin edýäňiz ony? Sebäbi siz özüňiz agyz birikdirip meseläni çözbilmediňiz. Indi bu siziň syýasy emeliňiz. Döwlet men seň bilen näçe gürleşemde aýtdym. Umnow öldi. Žadan bilen Hramowam ýaranok ikisem. Hramowa ýaňky rak bilen ýatyrmy näme aňyrda Izraýylda by žadanam ölüpdirmi dirimi oda belli däl. Bular bir gapy bolup men düşüne. Näme üçin şu meseläni Myradam Akmuhammedem i ýaňky bu täze geliniň hemmesi žadan hram bular Hakgullaýalak ýöne gaýtalanmap ýörler muny. Näme üçin milleti şeýtirip bulaşdyryp ýörsüň, düşündiriň şony? Hä? Näme üçin bir nyşanyň ýerine dört, üç nyşan görkezýäňiz? Hä? Onda olar, olaň günäsem ýok-da, şeýlemi? Esasy, ha, şular erbet-dä. Şol haram ýewreýler erbet-dä, şeýlemi? Ýöne gaýratyňyz ýok, ärlik ýok sizde. Siz bara şol emeli ulanjak bolýaňyz nasional faşist antisemitskowa tolka. Siz şony ulanjak bolýaňyz göni aýdyp bilen zat. Gaýrat ýok sizde. Aýdyp bilen zat. Akmuhammet, sen näme ogluňy Mikael diýip at dakypsyň. Eger beýle ýewreýleri halamaýan bolsaň, hakyky ýewreýleriň ady? Hä? O türkmen dilini emma bilenakmy şuny ol? Meň eşitişime görä. Hä? Oň bilen işim ýok, ol bilsin, bilmesin. Ol bir zady aňladýar maňa, diňe. Sen hiç haçan tozap duran Türkmenistana yzyňa gaýtma niýetiň ýok. Sen biriniň tabşyrygyny ýerine ýetirýäň ýigrimi alty ýyllap. Bularam bar-a ýaňky Makky Maşenik bilen ýaňky Birmingemyň ene doňuzy geçen ýyl ýapyşdylar-da oňarmadylar. Bulara kömek diýip şu wagt ugradylan adamam ýaňky ine Myrryhan. Hä? Indi bular ýene-de täzeden ine ýene-de baýdagam tutunan bolýarlar. Aý ine biz köplük, köplüge adam geler diýip. Kim geler size? Iş bitirjek adam ýurduň içine girmeli. Boş gürrüň ol hiç. Eti ýagy bolmasa palow bolmaz. A näme seň edýän işiň näme? Daşyňdaky bu boş gürrüňler näme? Ýa ýalňyşmy meň diýýänim? Hä? Şol adam hilegär. Şol adam pys-pys. Oň bilen aç-açan urşa girip bolmaz. Ýurduň içine milleti salmaly, ynamly oglanlary bolsa. Eger-de siz hakykatdanam Döwlet üçin, ýurt üçin, halk üçin şony etjek bolan bolsaňyz, onda siz hökmany suratda şol adamlaň adynam tanatman, beýlekide bildirtmänem ýuwaşlyk bilen ýurduň içine salardyňyz. Ine etmeli iş, girmeli ýurduň içine. Dogry barlarlar dogry name ederler iki üç aýlap barlarlar serederler siz göz Ýöne millet galanda hemmesi bir ýerden galmasayny a bi Abdy aga pahyryňam aýdany şol millet özüni şol hemmesi agzybir şony isläp şoňa taýarlyk görüp galmasa bu zatlar eýgertmeýär a siz näme oňa hakylyňyz ýetenakmy Ýetýär bilip edýäňiz bu zatlary. Men şol öňki aýdan gürrüňim şol. Siz milleti bilgiçlin bulaşdyrýaňyz. Ho, daşyna şagal tilki uwlan ýalak uwladyp ýörsüňiz. Şol edilen kim haýsy biri möjek olaň? Hä? Sizmi ýa siziň yzyňyza düşýän nirede, hany gurt? Türkmenler soramýarmy, gurtmy tilki diýip? Hany gurt? Näme üçin? Sen Myrat gelen bolsaň, sen iki müň on üçünji ýyly Aşgabada gelipsiň, a näme gelmediň meň ýanyma? Hä? Men ýurt içinde şo wagt sen göreşjegiň çynyň bolsa men seň bilen ine şonda işleşerdim men ynanardym saňa. Hä? Näme gelmediň? A beýlekiň bar-a ol ýaňky walla agzyndan syçradyp oturan. Yzyň gurusun seniň diýen bir ma düşüner ýalam däl bi bir ol ol bir diýilýän gürrüň bar bir oň manysyny bilen aga ony kime diýilýä ýa ene ata bara bir kiçiräk çagasyna käýänine diýýä ýada bir ýaňky bir ol näz atyp ýören gelin gyz bara ýaňky halaýan ýigidine aý ýüzüň gurusun diýen bolýa Hü? Siziň hemmäňizem, hemmäňizem halkyň garşysyna işleýän adamlar. Hiç haçanam meni ynandyrmarsyňyz. Eger-de şol hakykatdanam siz bara şol etjek, millet üçin işleýäs diýseňizem, men siziň hemmäňiz dogrymy aýtsam bara, dogrymy aýtsam, hemmäňizem häzir bara şu diýýäňiz welin, Hiç haçan ynanamak, ynanmarynam. Ýöne hakykatdanam siz şeýle adam bolsaňyz, siziň bar edýän işiňiz ters-ä. O taýda hakyl ýog-a. Düşünje ýog-a. Hä? Nadan dostdan dana duşman ýagşydyr. Siz nadan-a edýän işiňiz nadanlyk. Beýtirip näçe gygyraňyzda-da siz ol on gün, ýigrimi gün, ynha ondan-a geçdiňiz. Indi hemmäňiz bar-a aýna golaýlap barýar. Bir ýyldan iki ýyl däl. Indi biraz srogyny uzaldyp başladyňyzmy? Ynha ol iňňe dogry, ol, ynha ol hakykada ýakyn. Oň üçin millet siziň hemmäňizi tanýar. Ony men tapýandyryny öýtmäň. Millet siziň hemmäňiziň bara ýaňky ol ýaňky bi Muhokam Tuşka bolsun, bi ýaňky bi Birmingemiň ene doňuzy bolsun, ýa ýene-de bi ýaňky Makga Maşenik, saňa-da ýöne ýene täze at tapypdyrlar, Myr-zyr diýip. Hä? Şeýtrip adamlary boş aýlap ýörseň gur guýyň daşynda myrzyrlygyňa galarsyň Myrat. Bilgin şony. Oň üçin hormatly adamlar eziz Türkmenistan milleti halky eziz doganlar. Şeýle kyn döwür hem bir tarapdan keselçilik, hem bir tarapdan ýaňky diktatura bi ýurduň daşyndaky şulaň içine hilegär adamlary salyp bulaşdyryp şeýtirip ýör. Kyn mesele. Ýöne nesip bolsa bu zatlaň ahyry indi golaýlady. Men siziň hemmäňizi ýetip gelýän iki müň ýigrimi birinji ýyl bilen gutlaýan. Öýüňizde, ojagyňyzda parahatçylyk, bolçulyk bolsun. Her kim gezen ýerinde sag-aman gezsin. Sag boluň, salamat boluň.